Kum sangkhat zakua sawmkua pali a ni a, Ukrainian chhawlchhuak kum sawmnga pasarih a upa khawvelin Rostov khaw naupang leh hmeichhia te rawt hlumtu tia a hriat reng tawh tur Andrei Chikatilo chu naupang pahnih leh hmeichhia sawmnga pahnih zet pawngsual leh rawng taka thah thubuaiah thiam loh chantir a ni a.

Aw le, thlirtute, ka chanela ka lo lawm a che u. Rostov khaw naupang leh hmeichhia te raw hlumtu Andrey chi ka ti law chanchin kan ngaihthlak hmain ka channel hi i lo la subscribe lo a nih chuan khawngaihin min lo subscribe sak ve rawh aw. Kum sangkhat zakua sawmthum paruk, August ni sawm paruk, khan Ukraine ah thingtlang khaw pakhat Yablunch an tih hmunah Andrey chi ka ti law hi a piang a. He hmunlai hi Soviet Union ten an khawpui lian zawk te hmasawnna zuan tir tumah, theih tawp an chhuah lai a nia. Thingtlang leh khawpui pawn china mimal rama hlawhfa ruaiin thlai nasa takin an zing a. Chung mimal ram an hnehchuh atanga thlai thar reng reng chu Soviet Union ta a nia. Hnathawktu ten anmahni kut zala an thlai thar te an lak leh an ei a thiang lo a ni. Chung dan khirh tak tih avang chuan Ukraine rama kut hnathawktute chu an ṭam thei hle a. Andrei Chikatilo a nu leh pa te pawh hi Chung huana hnathawk tura chhawr an ni a, chenna tur in an nei lo va, an thlai hmun sira bukah an khawsa ve naw naw a, puar khawp a ei tur chaw an nei lo va, an pum ruak hnawh khah nana hnim an ei chang pawh a awm hial thin. Andrei hian a naupan lai chanchin a sawina ah an retheih izia leh an harsat zia sawiin, kum sawm pahnih a tlin hnuah chauh a vawikhatna atana chhang a ei ve thu a sawi nghe nghe a, Andre chi ka ti lawh hian u mipa Stefan a nei a, mahse kumli chauh upa a nih laiin an chenna kiang hnai a cheng ve. Inhlawhfa rilṭamte chuan thatin a sa an ei niin Andre chi ka ti lawh a nu hian Andre hi a hrilh ṭhin a ni. Kum sangkhat zakua sum thum pakua ah indopui pahnihna a inṭan a. Andrei Chikatilo a pa pawh tih luihna hmangah Soviet Union hnuaiah sipai a ṭan luih tir a ni a. German sipaite chuan Ukraine an luh khung a, khawmipui tam tak an that a. Andrei hian kum naupang tak ni chungin heng thil zawng zawng Nazi sipaite nun rawn dan hi a mit ngeiin a hmu a. A nu nen an sahim nan Puka te an biru ve lawp lawp ṭhin a ni. Vawikhat chu an nufa in man an tawk ve a, Nazi sipaite chuan an buk an halsak a. An buk kang vut vut lai chu en turin an ti bawk a ni. Tichuan an nufa chuan mi tang an dah khawmna hmunah dah luh an ni ve ta a. Khum te reuh te pakhatah a nu nen hian an mu tlang ve thin a. Mahse hetih lai hian Andre hian zun a cheh nasa thei hle a. Zan tin an mutna khum a huh ziah avangin a nu chuan Andre chu a hau nasa thei hle a. tin kut te pawh a thlak fo thin a ni. Heng hun lai hian German sipai te hian Ukraine hmeichhia an duh duh an pawng sual thin a, Andrei-a nu pawh an khunghranna pindanah chuan Andrei-a hmuh lai ngeiin pawng sual leh sawi sak a ni thin a ni. Kum sangkhat zakua sawmli pathum khan Andrei-a nu chuan fanu Tatyana a hring leh a, a pa a puh tur ber hriat theih loh khawpa German sipai te pawng sual a tawk nasa a, Mahse, Indo a zawh hnu hian Andrei-a pa hian sipaia a ṭan lai a piang mah ni se, a nupui chuan a chunga thil thleng chungchangah duhthlan tur dang a nei lo tih a hriat thiampui em em a. Fanu atan a pawm nghet hmiah mai a ni. Kum sangkhat zakua sawmli palia kum riat mi niin Andrei chuan school a kal ṭan ve a. Naupang zak zum tak a nia, mahse lehkha zir erawh nuam a ti hle thung. Mahse, ri theih lutuk vanga kham khawp hmu zo lo ta na nana chu a taksa a chak lovin a der dep hle a. Chauh lutuk vanga ni khaw hre lova han tluk tawp tlak te pawh a ngah hle thin. Thawmhnaw ṭet phing pheng bak in bel tur a nei pha meuh lo. School-ah chuan a taksa ruhrel, sawng leh bawk lil lel avang tein hmuhsitna leh chhaihnawmna a tawk nasa hle thin a. In lama lah a nu Thinchhe ve tak chuan kut a thlak awl lo bawk a. Mahse, chuti chung chuan lehkha zir nuam ti na nana chu thiam pawh a thiam thei hle reng a, thil a hrethiam zawng zawng thina an zirtirtute fak pawh a hlawh hle a ni. Hun a kal zela Andrei Chikatilo pawh kum sawm pali niin an school-a lehkha thiam thei ber pawl a rawn ni chho va, an school ina chanchinbu an tih chhuahah pawh editor nihna a chelh ve a ni. Tin, pawl hrang hrangah a inhmang chho zel bawk a, thil engkimah a sulsutu pawla a tang chho zel ta a ni. Kum sawm pariat a niin a graduate a mark tha ber pawl a hmu chho va. Mahse, Andre hian a tleirawl chhuah hlim hian mipa nihna kawngah harsatna a nei tih a inhre chho va. A mipatna pa thei loh avang ten rilru harsatna a tawk chho leh a. Ngaihzawng a neih ve tumin a pa thei loh avanga mahni inhuatna leh inkiltawihna a nei lian hle bawk a. A graduate hnuin kum hnih chhung sipai a training a. Hna beiseiin Urals Nitshnyi ta zil hmunah te a insuan lut a. Tin heti lai hian Moscow Electrical Institute of Communication hnuaia engineer a zir pah bawk a. Tichuan, kum sangkhat zawkah sawmnga pasarih khan Soviet Army zawm tur a lak a ni ta a ni. Andrei Chikatilo hian kum sangkhat zakua sawmnga pasarih atanga kum sangkhat zakua sawmruk kum lai hawl thleng Soviet Army hnuaiah hian a thawk a. Heta a thawh chhung hian a hna a tlin em avangin kum sangkhat zakua sawmruk Kum tawp lam hian Communist Party a zawm leh ta a ni. Hun eng emaw chen Communist Party a a inchiah zawr hnep hnawp hnuin an khua a chhung te nen a cheng ho turin a kir leh a. Ngaihzawng te neiin hun a hmang chho ve leh a, mahse thla thum chauh an inkawp hman tiin a ngaihzawng chuan a then leh ta daih mai a ni. A chhan pawh a tleirawl tirh atanga a harsatna, a mipatna pa thei lo vang bawk a ni leh a. Tin, vanduai thlak takin a ngaihzawng hian a thiante hnenah Andreia pa theih loh chungchang leh engtiang a enkawl tur nge tih chungchangah thurawnte beiseiin a lo zawt ve hlawm a. Chuta tang chuan Andreia thuruk chu puanzarin a awm ta a ni. Andrei chu a zak thei hle a. An thenawm ten, Hei, chikal aw, pa theih lova kha mawi nih kha, tia an koh elnate chu hriawm a ti theih hle thin a. mahni intihhlum te a tum phah hial thin a ni. Tichuan, an khua chu chhuahsan lehin Rostov khaw lama hmeichhia te tana an chhia ni turin a pem zui ta a ni. Hun rei lo te hnuah Andrei Chikatilo chuan Communication Engineer hna a hmu a, a hnathawhna hmun hnai taka inluahin a inbeng bel zui a, tin a chhungkua te pawhin rawn zuiin Rostov-ah hian an chhungkuain an awm zui ta a ni. Kum sangkhat zakua sawmruk pathum khan Andrei chuan a harsatna hrethiam em em tu Feodesia Rostov khawchhuak nen an intawng a, an innei zui ta thuai a, nupa nun chungchangah pawh inhrethiam tawn takin hun an hmang chho va. Kum sangkhat zakua sawmruk panga khan fanu an nei a, tin, kum li hnuah fapa an nei leh ta bawk a ni. Andrei hian nupui a neih atanga kum khat hnu, Kum sangkhat Zukua Samruk pali khan Rostov University atangin Russian Literature leh Philology tih a zir zo va, kum sangkhat Zukua Sumsarih atangin Russian Literature leh Tawng zirtirtu hna a chelh zui ta a ni. He school-a a thawhna hmun atang hian Andrei Chikatilo nun chu a inthlak danglam tan ta bawk a ni. A school naupangte chuan a mize danglam tak leh a zahzum em avangte chuan an nuihsawh thin a, Tin an zah lo hle bawk thin a ni. Kum sangkhat zakua sawmsarih pathum May thla a ni a, an class chuan intihhlimna hun an hmang a, tui an cheng ho va. Andrea tui hleuh chuan a zirlai hmeichhe pakhat kum sawm panga a upa awm bur a ṭham fuh palh a. Mak tak maiin Andrea chuan phurna a nei ve ta tlat mai a. Tichuan, tui chhungah chuan hmeichhia chu kuah betin engtin tin emaw amah chu a intling tla thei ta a ni. He thil thleng hi a pawi khawihna kawnga a bul tanna hmasa ber atana chet a thawh tan dan chu a ni a. He thil thleng atang hian Andrei chuan a thil tawn thar chu nuam a ti ta hle a, phurna a nei nasa ta em em bawk a. Thla khat em pawh a ral hmain a zirlai dang hmeichhe tleirawl pakhat chu classroom-ah kal hnanin a hma ang bawkin a taksa a khawihsak a, amah a insiam lungawi zui ve leh mai bawk a. Amaherawh chu mipa hmeichhiatna a hmanpui lo thung. Heng a thil chin thar hian phurna a pe kan tih tawh kha. A kal thui hret hret zela a hnuah phei chuan zirlai hmeichhe ho inthlakna hmunah te chuan a ruk a lutin an inthlak lai te chu a en thla ta thin a ni. Mahse, chuti ta reng reng chu man chhuah a ni thuai a, a hna a chan a, school dangah a thawk kual a. Mahse, a zirlai naupang itna a reh thei lo va, a che phung leh a khawsak phung danglam tak avangin ban a tawk leh zel thin a. Kum sangkhat zakua sawmsarih pariata Sakti an tih khaw pakhat Rostov hmar lam Melsomli pasarih vel a hla ah zirtirtu hna bawk a hmu leh a. December ni sawmhnih pahnih tlai lam a ni a, a in luahah chuan hmeichhe naupang kumkua a upa Elena chu thlemin a hruai lut a, pawngsual a tum zui ta a ni. Mahse a mipatna a pa leh thei ta tlat lo mai a, tichuan naupang kumkua mi chu rek betin a sawisa zui ta a, a pawmah tih a vihsak nghe nghe. Mak tak maiin tharum hmanga a sawisak hnu hian a mipatna a pa leh thei tih a hre chhuak ta bawk a. Tichuan, a duh leh a tum ram chu a thleng ve leh thei ta a ni. Mahse, Andrea'n a lungawina a hmuh mek chuan chu hmeichhe naupang te kum kawmi lek chu a sawisak nana tuar lovin a lo thi hman tawh a. A ruang chu puana tuamin an khawkiang hnaia lui pakhat Grusava River an tihah chuan a paih a. Ni hnih hnuah khaw mipuiten hmeichhe lainat awm tak ruang chu an chhar ta a ni. He hmeichhe naupang kum kawmi hi an rel chi ka ti lo a mi thah hmasak ber a nia. Mahse vanduai thlak nge vanneih thlakin a him hlauh thung. Naupang ruangchhar a nih hnu hian police te chuan investigation an kalpui ta nghal a. Chi ka ti lo a inkianga thisen far te pawh hmuh chhuah a nia. Tin a thenawm a chiang te pawhin December ni sawmhnih pahnih tlai lamah chuan an rel chi ka ti lo chu a inah a awm ngei tih an hriatpui a. Tin, naupang ruang lui a paih a nih lai mit a hmutu pawhin a paihtu chu khua a thim avangin hmuh chian a har a. Mahse, Andrei Chikatilo nen an pian hmang a inang tih thu a sawi bawk a. Tin, hmeichhe naupang dam lai hmuh hnuhnun berna hmun bus station-ah pawh Andrei Chikatilo nena inang takin naupang chu a chhawnchhaih niin a kiang hnaia mite chuan an sawi ve bawk a. Mahse, chuti chung chuan Andrei Chikatilo chu a him tlat. Heti lai hian Sakti khuaah hian kum sawmhnih panga a upa Alexandra Kravchenko kut hnathawka ei zawng chu a nupui nen an cheng ve a. Ani hi tleirawl pawngsual leh thah avanga jail hial lo tang tawh a nia. Hmeichhe naupang kum kawmi Yelena thihna chungchangah pawh hian rinhlelh a nia, man a ni zui ta reng a ni. Alexandra in an dapnaah chuan police te ngaihruatna nem nghet tur tingin a nupui kawrluma thisen kai an hmu chhuak ta tlat mai a. Police te chuan naupang thita thisen ni tura an ngai ta hmiah mai a ni. Tichuan Alexandra Kravchenko chu a tual thahna ni hauh lova man a ni a, thi tura a chung thu rel a ni zui a, kum sangkhat zukua sumriat pathum khan kah hlum a ni ta a ni. Sakti khaw police ten thiltisualtu an kap hlum tawh nia an inngaih laiin, Tual that tu dik tak zawk an khaw zirtir tawpa chu zalen takin an khaw chhung ngei a, hlim leh thlamuang takin a la leng ziai ziai a ni tih reng tuman an hre lo. Mahse, Andrea chuan nupa nuna a nawmna nei tur leh a mi patna pa tir tur chuan tha rum hmangah hmeichhia a sawi sak zet a ngai tih a inhre tawh a. Stanki ai chuan Rostov lamah a duh anga a chet theih zawk inbeisaina nen a chhungte hnenah cheng turin, Rostov lamah a let leh ta a ni. September ni thum, kum sangkhat zakua sum riat pakhat a nia, Andrei Chikatilo chuan tleirawl kum sawm pariata upa Larisa Tichenko chu bus stand ah a hmu fuh a, a tisa chakna tih puitlin nana hman ngei tumin a ve thlem leh tan ta a ni. Andrei chuan Larisa-i chu betlang nelin dawn lui kianga ramngaw thelh nuam tak leh boruak thiang tha zet te chu sawipuiin a hmun nge fan chhuah a duh leh duh loh a zawt a. A beisei loh deuhin Larissa-i chuan a lo remti ve mai bawk a. Dawn lui kam an thlen chuan Andre chuan Larissa-i chu eng khawsawi set set loh chuan leiah nem betin pawng sual a tum ta thut mai a, mahse a mi patna a pah leh thei ta tlat lo. Tipah tur chuan tharum hmanga a hngai sak leh tete a ngai phawt dawn tih a inhria a. Mahse, hriam hrei hman tur a neih loh avang chuan Andrei chuan Larissa-i chu rek betin a au beng chhen loh nan a ka chhungah chirh a hnawh khat vek a, a seh ta chiam mai a ni. Larissa-i chuan theihtawpin a lo bei let ve nachungin a taksa them a sehthlak sak nual a. A hnute hmawr pawh a sehthlak sak nghe nghe a ni. Tichuan, Andrei chuan Larissa-i chu a rehhlum hnuin a duh dan danin a taksa chu a sawng bawl leh a. A lung a awi hnuah hnah thel ro leh chanchin buphek a khuhin a kalsan leh ta a ni. He a tualthahna thlen atanga thlakaw chhung a chawlh vang vang hnuah Andrei Chikatilo chuan a chakna tih puitlin tumin tleirawl kum sawm pathum a up a. Lubov Bairu, Donskoy, khua chu a veh thlem leh ṭan ta a. Chawhmeh bazar atanga a lo haw lam chu Andrei chuan lo chang ru khiauin a be tlang nel leh hle tawh a. In lam pana an haw dun laiin hmun fian rial deuh lai leh hnim buk bawr chi awm khawmna hmun chu chuh vatin Andrei chuan Lubovi chu thing buk bulah chuan a nem bet a. A chem te pai ruk chuan a thawmhnaw a tai teh sak a. Nasa taka a ngaisak zet hnuah Lubovi taksa chu vawi sawmhnih pahnih zet a rem lai laiah a vit zui bawk a. Tin, a mit ko vun a hleh sak bawk a ni. Tichuan, chu tleirawl thi tawh taksa chu a duh danin a awmpui chhun zawm leh ta bawk a. Kum sangkhat zakua sawmriat pahnih a nia Rostov khua an ral khel ta. Nu leh pa te chuan an fanu te chu an tlat fal tir ngam ta lo va. Tin, tu pawh an fimkhur em em vek a. Hmun hrang hranga hmeichhe ruangchhar ni ta fo te chuan tu pawh a ti ṭi a, chung ruangchhar tam tak te chu a tlangpuiin tleirawl emaw, gas emaw tih an ni a, ramhnuai emaw, lui kam emaw hmun fianrial laiah an ruangchhar ṭhin a ni a, chung taksa ah te chuan sawisakna hnu hma hmuh tur a tam a, tin an taksa them ṭhenkhat leh thlak sak an ni ṭhin bawk. Tin, ruang ṭhenkhat phei chu an kawchhung pirthler ṭhin a ni a. a then an riltan chhumsak an ni bawk a, chu tualthat tur a thlak avanga khawmi te an ral ṭit em em lai. Kum sangkhat zakua sawmriat pahnih, December ni sawm pakhat chuan mipuite beisei loh ruang chhar a ni leh ta. Sawisak a nih dan chu a rap thlak tak zet. Hmeichhe naupang pakhat, kum sawma upa Olga Stalmino chu khawdaiah thi a chhar a ni a, pawngsual a ni bawk. Tin, a lu leh a taksa ah vawisawm nga ai tam vi a ni a. Tin a awm zawn chu chemte hriam tak a per thler a nia. A taksa chhung lam te chu zir chian hrep hnu ang maiin hai leh a ni bawk. Chu ruang chhar zet chuan tu pawh a thawng leh zual hle a. Mihring pangngai tan chuti em em a naupang sawisak chu thil ni theih ah an ngai lo a ni. Chutih laiin, Olga-i kha bus-ah a chuan dawn laiin pava lai tak pakhatin thil ei tur pein a bia a, Kha pa kha tual thattu chu a ni thei mai ang em? tite thenawm nuho an lo inhrilh ru sar sar ve bawk a. Police-te lu pawh a hai tak zet ta, hun rei tak chhung an lo chhui ruk tawh tual thattu chu man chhuah a ni thei si lo, ruang chhar a ni tih thawm erawh a khat tawkin hriat tur a awm reng thung a, ruang chharte taksa sawisak a nih dan leh. Thah an nih dan a inang hle zel bawk a, Tunge tual that chu ni ta ang? Mi pakhat thil tih vek a ni thei angem? A nih theihna lai a awm a, a nih loh theihna lai a awm bawk. Investigator te lu a hai a ni e, mahse beidawn erawh an tum hauh lo. Investigation uluk taka kalpui a ni a, rindan hrang hrang te rem khawm zel a ni a, Paul thenkhat mihring taksa hmanga sumdawng thin te chetna a ni thei angem? Nge ram huai be thin te in thawina lam hawi zawk niang tih te thlengin chhui zau zel a nia. Mahse, an mi duh erawh an la man thei tlat si lo. Kum sangkhat zakua sawmriat pali kum tir lam atanga September thla tir chungin rawng taka thah mi ruang sawm pasarih, sawisak an nih dan kalphung inang tak tak te chhar an ni a, tualthattu erawh a la him tlat zel. Many sawmhnih panga, kum sangkhat zikua sawmriat pali a mipa naupang ruang an chhar bulah chuan tualthattu ni awm tak kehniak hmuh a nia. Tin, mipa naupang taksa a chil leh mipa chi an hmuh te chu lak a ni nghe nghe a. Kum sangkhat zikua sawmriat pali, September ni sawm pathum a nia. Detective pahnih te chuan Rostov bus station ah Andrey Chikatilovan nula pakhat a ve thlem vel lai an hmu ta tlat mai a. Hun rei tak chhung an lo zawn ruk tawh tual that tu nung chang an rilruan danin pa invawng fel tak, rual pawl thiam em em, bus station leh hmun fianrial vela nula leh hmeichhia te bag bawr thin, tual that tu chu a ni hi a ni thei mai angem tiin an rei chu an zui ru ta a. Tichuan City Central Market-ah an rei chi ka ti law chu man a ni ta a. Rinhlelh thil thu a man a nih bakah hian a hnathawhna hmasaah manager-in an bungraw-bo chungchanga Andrey-a a rinhlelh avangin police te chuan hun rei zawk an kawl theih an inbeisei bawk a. Andrey-a bag an en diknaah chuan chem te, centimeter sawmhnih a sei leh ruizen te, vaseline te an man sak a. Mahse, hemi ṭumah hian tual thattu a nih theihna tur evidence ṭha tak police lam hian phawrh chhuah tur an nei lo va, a thisen sample laksak a nia. A hma lama an ruang chhar aṭanga chil leh thisen sample ṭhenkhat an lo dah ṭhat te nen chuan an han en dik a, mahse Andrei-a thisen nen a lo inmil hauh lo. Tichuan, Andrei chika ti law a thah anga police ten an lo rin tawh. Mi sawmhnih pathum zet te tual thihna case chu. Russia ram chunga pianphunga rual ban zan lo leh piang sual pakhatin ama thah vek anga a sawi chu a lo dik palh hlauh a ngem tia zir chiang turin Andrei Chikatilo-a atangin an ngaihruatna chu an her sawn leh ta a. Tichuan Andrei chu a hnathawhna hmun atanga bungra thenkhat a ruk avanga hremna atan kum khat tang tur a ti a nia. Mahse hemi kum vek kum sangkhat zakua sumriat pali December ni sawmpahniha khan chhuah tir a ni leh ta a ni. Awle ka video min lo thlir sak leh vangin ka lawm em em a, pa tuna hi engtik emaw a remchang hmasa berah a rawn tihchhuah leh aniang, min lo thlir sak leh theuh dawn nia aw, ka lawm e.